من ناوم ڕیار کەم مال من ناوم باوەڕکەمالە پرۆگرامسازی بەرنمەیەکی آیفۆن و آیپادم بە ناوی دکتۆری زیرەک کە توانای ناسینەوەی حەو نەخۆشی پێستی هەیە لەگەڵ حەو نەخۆشی دڵ. من بڕیار کەمال کە خاوەنی پرۆژەی ئاودانی زیرەکم کە ئەم پرۆژەی من توانای ئاودانی باخەکەی هەیە بە ئۆتۆماتیکی. قوتابیم لە زانکۆی سلێمانی لە بەشی کۆلێژی پزیشکی گشتی لە قۆناخی پێنجەم. من خوێندکاری زانستی کۆمپیوتەرم لە زانکۆی سلێمانی قۆناخی دووەم و لە هەمان کاتە لە پێشانگا هیشەکەم. من خوێندکاری کۆلژی پزیشکیم بەڵام هەر لە پێشی بچمە کۆلژی پزیشکی حەزم لە بواری پرۆگرامسازی هەبووە و ئیشم تیا کردووە دواتر نەم دەزانی ئەو زانیارێکە فێری بووم چۆن بەکاری بێنم دواتر بڕارمە لە بوارەکەی خۆم بەکاری بێنم پرۆژەکەی من بریتە لە بەکارنانی تەکنەلۆژیایەک بە ناوی ژیری دەستکرد یاخود ئارتفیشیاڵنتەلجنس کە لەڕکی ئەم تەکنەلۆژیایەوە پرۆگرامەکە توانێت کاتێک کە لە ڕگی کامێراوە ڕسمێک وەرەگرێ بتوانە بەراوردی کا بە کۆمەڵ لە نەخۆشی تر وە هەوڵ با هەڵی بشێرێ کە کام نەخۆشیە لەو نەخۆشیانی کە پێشتر فێر کراوە پرۆژەکەی من ئاودانی زیرەک بوو کە ئای باخکانایەت ئەم فکری کە لەم پرۆژەیە بەما و لە ڕێی ئەوە بوو کە خەڵکانێکی زۆ خاوەنی باخنێسا لە کوردستانە و بوو ئاودانی باخکەیان دایم پێویستیان باخەوانێکە بۆیە من فکریم بەهاو کە پێویست بۆ نەکات لە ڕێی هەر مۆبایلەکەتەوە بتانی باخەکەت خۆی ئاوی خۆی بادوەڕ لە ڕێی مۆبایلەکەت تۆ دایم ئاگادار بیت ئەوش بۆ شێوەی کە ئەم جیهازی من دروستم کردەوە لە باخکتا دایانی هەر کاتێ باخکەت پێویستی بە ئاودان بوو خۆی ئەزانیەوە خۆی ئای باخەکەتەیات و لە ڕێی ئەپلیکیشنی مۆبایلەوە بە دائیم بە تۆ ئەڵێ کە ئایا ڕێژەی ئاوی باخەکەت چەندێکە و ئایا باخەکەت لە ئێستا ئاوایە یاخود نا. پرۆگرامەکە توانای دەستنیشانکردن و دۆزینەوەی حەو نەخۆشی پێستی هەیە لەگەڵ حەو نەخۆشی دڵ، نەخۆشیەکانی پێست لە ڕێگەی کامێرەی ئایفۆنەکەوە دەناسێتەوانە کاتێک یەخەیتە سەر پێستی نەخۆشەکە و نەخۆشیەکانی دڵیش لە ڕێگەی هێڵکاری دڵەوە ناسێتەوانە کاتێک بە هەمان شێوە کامێرەکە خەیتە سەر هێڵکاری دڵەکە پرۆگرامەکە ژیری دەستکرد بەکارێنێ و هەوڵەیات ئەو نەخۆشیانە کە پێشتر فێرکراوە بەراورد دەکات بۆ نەخۆشیانە و لە کامیانەوە زۆر نزیک بێ ئەو هەڵبژێرێت پرۆژەکەی من خۆمان تاقیمان کردوتەوە لەسەر باخێک و لە ئێستا پرۆژەکە بە ڕژێکی زۆر باش سەرکەوتووە تەنها پێویستی بە هاوکارێکی بچووکەیە بۆی گەورە کرێت و ئەکرێت لە سەر تاسی کورسان بەکار بێنرێت هەتا بۆ باخەوانەکانیش یاخود بۆ جوتیاران کە بەردەوام ئاگایان لە باخەکەیان بێ بەبێ ئەوەی لەوێ بن. پرۆگرامەکە لە ئێستەیا تەنها حەو نەخۆشی ئەناسێتەوە ئی پێست و حەو نەخۆشی دڵ، بەڵام ئەمەوێت لە داهاتووە بیکەین ماستێک کە هەموو نەخۆشەکانی پێست بتوانێت بناسێتەوانێ و بۆ ئەوەش پێویستین بە کۆکردنەوەی داتایەکی زۆر هەیە لە خەسەخانەکان و لە ئەو دەزگایانەی کە لێکۆڵینەوەکەن لە نەخۆشی پێستەوە ئامانجم لە دروستکردنی بەرنامەکە یەکەم بەکارهێنان و ناساندنی ئەو تەکنەلۆژیای ژیری دەستکردە بوو و ئامانجی دومیشم بریتە لەوەی کە لەم چەند ساڵی داهاتوە دڵنیام لەوەی کە نمونیان بەرنامانە زیاترە بێت و حەزم کرد لە کوردستانیش لە کۆلینەوەیەکە بێت لە بوارەیە و ئەم بەرنمانە لە داهاتوە توانای یارمەتیدانی نەخۆشیانە بێت بەوەی کە بتوانن نەخۆشیکان هەبوو پێشتر لە ڕێگەی بەرنمەکانەوانە ئاگدار بن و سەردانی نەخۆش بکەنەگە پێویست بوو وارواایەمەتی شارەزایانی پزیشکی توانم بن لە بوارەکانی خۆیانە بۆی کە گەرهات و دکتۆری پۆسپۆر لەو شوێنە ئامادەنەبوو بتوانن لە ڕێگەیەوە سوودۆر بگرن. من کە خۆم لە بەشی زانستی کۆمپیوتەرم دو ساڵ لێ خوێنم بەشی پرۆگرام سازیشە خوێنی تاوان بەڵام بەداخەوە کاکم لە خۆم زۆ باشترە ئەوش بەهۆی ئەوە گەڕێتەوە کە زۆ زۆر هەوڵەیات هەم لە بەربەتەکەی خۆیان هەم لە بابەتی کۆمپیوتەرە دروستکردنی ئەم بەرنامانە بەڕاستی لە کوردستانا قورسە لەبەرەوەی کە تۆ سەرەتا کە دروستیەکەی لەوانەیە بەکارێنانی نەبێ و یارمەتی وەرناگری لە لە ئەو لایەنانی کە توانن یارمەتی بن بەڵام پێویستە بەردەوام بی بۆی کە لەوانێ ئەم لێکۆڵەنەوەی تۆ بێ بە هۆکارێک بۆی کە لە ڕۆژێک لە ڕۆژانی تر بێ بە بنەما بۆی کە لە کۆلۆنیەکی باشتر بکرێ و بەرنمەیەک دروست بکرێت کە لە هەموو دنیا سودیە بێت یەکێ لەو ڕێگر و ئەستاوانەی کە دروستە بێت لە کوردستانە بۆ پرۆژەکەم دروست بوو ئەویش ئەوە بوو کە ئەو پارچ هەنێ پارچە پارچی هاردوێر لە کوردستانە دەست ناکەوێ و نییە و کە داواش یەکەیتەوە جاری وایە مانگیە ماگونیەکی پێچێت داگاتەوە دەچێت وەکێتر لە ڕێگرەکان ئەوەیە کە ئەو پارچەیەک هاتەوە دەچێت ئەبێگا لێ بێ نەسووتێت چکەگە بسووتێ ئێستا من ئەم پرۆژەی خۆمە پارچانە پێشیش داوام کردبوو گەشتەوە کوردستان و سوتا ینی هەمسا ماگونی بێت چاوەڕێکیتە تا پارچەکان بێتەوە یەکێک لەو بەربەستانی کە هەم بوو لە دروستکردنیان بەرنمەیە بریتی بوو لە کۆکردنەوەی داتا چونکە بۆی بەرنمەکە بتوانێت نەخۆشەکە بناسێتەوە پێویستی بەڕسم بوو ژماری ڕسمانی کە من بە کارمێنەوە نزیکەی 500 ڕسمە بەڵام بۆی کە پرۆگرامەکە بتوانێت نەخۆشیەکان بە باشتر بناسێتەوە پێویستی بە ڕستمی زیاترە بوو و من ئەو ڕستمانم دەست ناکەوت ئەوەی کە توانیم پیایکەم لە ڕێگە ئینتەرنێتەوە بوو ئامانجێکی ترم لە دروستکردنیان بەرنمەیە بریتی بۆ لەوەی کە نمونیان بەرنمانە زۆر لە کوردستانە و لەبەری بوارەکە تازەیە و منافەسەکە تازەیە لە هەموو دنیاە دروستکردنیان بەرنمانە چانسێکی هەیە کە بتانی بەرنمێک دروست بکەی و دواتر لەیان خەڵکۆ بەکار بهێنرێت. بەڵاوە هیچ چی پێ بڵێم چی پێ بڵێم دامین بۆگەنجان ئەوەیە کە ئەگەر هات و بیرۆکێکی بچووکت هەبوو یا پرۆژەیەکت لە مێشکا بوو و بۆ کەسێکت باس کرد وەلا و کەسە گرنگ نەبوو تۆ سار نەبیتەوە و هەوڵی چونکە ئەو بیرۆکە بچووکە دواتر کە هەوڵی تایی بیرۆکەکە بیرۆکی تر بەدوای خۆیانێ و بیرۆکانەکە یەک لە دوای یەک یەن پرۆژەیەک دروست ئەبێت کە دواتر سوودی بۆ هەموو خەڵکی ئەبێت و سوودی بۆ کەسە خۆش ئەبێت کە کلێتی پێیان ئەوە جوانە ئەوە زۆر جوانە پەیامی من بۆ گەنجان ئەوەیە کە بڕاستی ئەگەر خۆیان نەدۆزیەوە لە ژینگەی زانکۆیە نیانتوانی بگەن بەو شتانی کایانەوێت بێگومان نەوەسن هەوڵ بن چونکە لە زانکۆ لەوانەیە نتوانانی فێری هەموو شتێک بیت

ڕۆژانەش بێکەوە تەبعی ئاپستۆرەکەین بزانین بەرنامی نوێ چی هەیە بڵا بۆتەوانەوە حەزەکەین بزانین کە ئەو بەرنامانە چۆن دروستکراون هەرچەنە تواناشمان کەم لێ لە بوارەکەی بەڵام هەوڵەدەین کە زیاتر ڕۆێنە پێشتەیە وە زیاتر شارەزاوین دایم بەگە پرۆژێ شتێکی نوێمان هەبێ پێکەوە مناقەشەی یەکەین قسەی لەسەرەکەین وە هەروها ئاتەن بۆ ئامۆژگاری و شتی وا پرسیار لە کاک بکەم بچکەوە لەم تۆ شارزایی زیاترە و دایم یارمەتی دەرم بۆ هەم ئەم هەم ماڵەوەش زۆر سپاسیانەکەم بەشداریم کردبوو لە پێنجەمین ساڵی خەڵاتەکانی ڕوانگە لە بەشی پرۆگرامسازی و توانیم پلی یەکەم بەدەست بێنم لێ یەکەم نەبوویت خۆمکەمی لێ بوو منیش پلی یەکەم بەدەستێنا لە داهێنانی زانستیە بە پرۆژەکەی ئەودانی زیرە بیر بکەرەوە گوێی پێمەدە هەوڵ بدە پێ بکەنە